Идиот! Идиот!
Арса, сиңа бурында чыгарга кирәк. Үзең чык яңа монда киемнәр. Ник мин чыктым бит инде сәхнәдә басып торам да кеше көтә бит инде чык инде әйдә. Ага, үзен әйбәт киемне алган да. Син давай быжгып торма әле, Тагын да коступление бирәм, чтоб чыгасы бу. Яра.

Свидет.
Инәңнең ботинкасы.
Син нәрсәм дә сәхнәгә чыкмас борын егылып ятасың тагы. Үзеңә киеп чыгарга хатын кыз киемен, понер! Мин сиңа хатын кыз киеме киеп баянда уйнарга флер хөрмәтем что ли? Аха, менә сакаллы һәм мыеклы мужика хатын кыз киемен киертеп чыгарып, Кончита Вурс по-татарски ясап вообще әйбәт, име? Әйбәт, әйбәт. Икенче елга Евровидениега сине җибәрәбез, Алла бирсә. Җибәрәм әле мин сине. Нәрсәгә шулай киендек соң без? Нәрсәгә ди?
Төрле җирләрдә чыгыш ясарга туры килә, залда урыслар булырга мөмкин, интернациональный номер кирәк диделәр. Нинди урыс, нинди урыс, чипчи татар концерты бит бу. Есть в зале люди, которые ни черта не понимают по-татарски? Есть? Күрдең, бер кеше дә юк, бөтенесе татар. Юк, а вдруг Мәскәүгә чакырыла? Анда да нижгар мишәрләре. Син давай вообще быжгып торма әле, моржёшка. Мин моржёшка булсам, син вообще морж сушеный. Морж сушеный. Мон Аллам, чистый ачуны чыгарып тора.
Син ничисең ул? Сыеп итеп булмый менә бу күлмәккә. Брат, син читтән караганда битләгәнгә шаптырасың. Бетләрсең дә монда кешедән калган күлмәк киеп йөреп. Ярар, булды дим.
Булды. Чыкканбыз икән эшләргә кирәк. Давай, урысча җырлар җырларга кирәк. Белмим мин русча җырлар.
Ник мин дә белмим, нишлибез соң? Мин русчага тәрҗемә итә генә беләм. Тәрҗемә итә беләсең? М-м. Брат, әйдә болай эшлибез. Урыслар бит татар җырларын ничерта да белмиләр. Шуннан. Ник шулар каршыларына чыгабыз да татар җырларын урысчага тәрҗемә итеп манчыйбыз? А, теге татар телен пропагандлау ниятеннәнме? Татар җырларын урысларга белгертер өчен. О, әйбәт фикер.

Шуны чыгып монда әйтергә кирәк, мәйдә брат нормальный җыр, ә? Татарда шул былы-былыдан башка бүтән җыр юк, что кеше төсле җыр кирәк миңа, кеше төсле. Тотып җырлый торган. Давай, но тотып матур итеп җырлый торган. Давай, нинди җыр бар? Мощный җыр кирәк. Давай, давай әйт. Бар андый бер җыр. Нинди?
Бердән бер җыр ул безнең. Картаямыни соң йөрәк. О, да, да, да, да, да, правильно. Син ничисең ул? Биим.
Ник нәрсәгә?
Иха бөтен кеше биеп җырлый бит. Сикерә сикерә шоу ясый. Шоу. шоу. Правильно, правильно, давай.
Давай, давай, давай. Ай, тукта, тукта, тукта, тукта. Сырланса да ничек була әле ул? Нәрсә?
Маңгайлар сырланса да ничек була әле ул?

Күрдең? А?
Чу. Әйбәт чыкты бу бераз. Конечно. Давай шул нидән теге икенчесен. Ак яр дигән моңлы көйне кемнәр уйлап чыгарган? Давай шуны. Ак яр дигән моңлы көй. Ак яр, белый берег, моңлы көй. Тукта, тукта, нинди берег? Ник яр, берег бит инде. Яр, в смысле сөйгән яр, кыз була, кыз. А, Ак яр дигән моңлы көйне кемнәр уйлап чыгарган? Белую бабу как мелодию кто придумал булып чыга что ли? Что-то нормально чыкмый бу брат. Әйдә чираттагысын җибәр. Так, так, так. А, бала Мишкин. Бала Мишкин.
Ребенок Мишки. Бала Мишкин, Мишкин бала. Медведев баласы. Путин белән җилдән туган. И
Сарманай, сарманай.

Сүзләрен туры китереп тәрҗемә итәсең син, ә? Мин бит профессиональ.
Ну давай хәзер хәзер хә тема буенча китәбез. По тематике. Так, татарда нинди тематика җырлар күп әле ул, брат? Мәхәббәт ине татар атаган нәрсә булсын. Нинди мәхәббәт?
Хәзер бит ярты эстрада кошларга багышлап җырлый. Кошлар. Аңладыңмы, кошлар? Давай ха, Иркәнең карлыгачын җырлыйбыз. Карлыгач, карлыгач. Снежный гач.

Торнаны ма?
Ие, күтәреп җибәрә торган җырны җырлыйбыз, давай. Кит инде, торна күтәрми бит ул, торна бит ул озата торган җыр. Да? Күтәреп җибәрә Урсалтау. А, да, да, да, правильно, Урсалтау. Урсалтау. Тукта, тукта, Урсал ничек була урысча? Урсал, Урсал, Урыссал, Урыс наливай.
Ага. А Урсалтау?

Поле! Нинди поле?
Ник яшелләнде киң ялан дигән сүз бар. Ялан пуле була бит ул. Ялан поле түгел, ялан ул лизун, ялат итә торган, мыр-мыр иттерә торган, понимаешь? Ялан! Мыр иттерә торган булса бик белсәң үзең җырлай әмма. Җырлыйм әйдә нәрсәсе бар аны.
Идут год, и ждет меня Зоя. Сегодня к ней не дойду. О, там в горе урыслар наливают. Лучше я туда пойду. Там горы урслар наливают. Лучше я туда пойду. А? О!
Ры? Күтәрелде бу, брат. Давай, күтәрелгән нидән теге өздереп бер карадың да яндырдың йөрәгемне. Давай, давай, давай. Өздереп бер карадың да яндырдың йөрәгемне. Давай. Э,

Кара әле, брат, син ахырдан татарча күчә башла. Ник чуаш булмагач, татар булгач татарга күчәм инде. Ник бит урысчага тәрҗемә итә беләм дидең? Давай нормально тәрҗемә ит инде. Әйдә, уйна, башымны кадыр, давай.
Давай, Салаватның салкын чәен җырлыйбыз. Салкын чәй.
Липтон. Липтон айс ти. Давай, салкын бит ул. Айс ти. Озак торды, атым чапмады.

Кая анда посадка күрдең? Кайчан Идел буенда ике каенның үсеп утырганын күрдең? Посадка утырталар Идел буена. Син нәрсә, русчаны бик каты беләм дип уйлыйсың, что ли? Аллага шөкер, Ну, җитәрлек. Ну, давай тикшерәбез русчаңны. Менә кара, Идел буе каеннарының бер четерекле бер куплеты бар. Менә шуны тәрҗемә итә алырсың микән? Менә, внимательно итеп тыңлап тор. Мин кояшка таба үргә таба. Мин кояшка таба үргә таба, так. Яз түренә таба юл алам. Аструнна табай. Аһа. Гөлләр арасыннан үләннәргә, үзәннәргә кереп югалам. Бу ни шизофреник җыры бу?
Син давай тәрҗемә ит. Ул кояшка таба, үргә таба бара, то яз турына таба юл ала, то гөлләр арасында йөри. Давай уйнап кара, что-нибудь на ходу клип әйтербез. Давай. Әйдә.

Төртелдеңме?
Төртелерсең дә монда. Урысчаны беләм, урысчаны беләм дигән була. Давай шулай булгач, марҗалар булып кыланмыйк, бер рәхәтләнеп бер татарчаны җырлыйк. Күптән кирәге не, башымны катырып утырасың. Давай. Әйдәгез, апладушки безгә. Апладушки. Апладушки.